Bola. Juma, ma, ma. A bolsunmy soňy?
Ma, ma-a, ma-a.
Beh. Juma. Juma. Salam, men Merdan ata showmen. Biz bu gün Aşgabat Pride-da. Aşgabat Pride-da täze proýektiň ady Üç oýun. Üç oýunam meň bilen bir sungat işgäri. Bile oýnaýar, bäsleşýär. Birinji sandaky, ýandaky myhmanym. Kimdir öýdýäň? Ene bildirin. Akmyrat Wines. Agam birinji gezekde oba çagyrdym sag bol. Sözüm myhman geldiň. Taňry ýalkasyn. Saňa sag bol çagyranyň üçin. Gepleşigiňem, işiňizem ugruna bolsun. Sag bol agam. Indi muny gepleşik diýsegem bolýar, bir tarapdan şou diýsegem bolýar, kiçiräjik. Hawa. Bir swobodnyý.
Arkaýyn, hawa, özara oýun da bu. Söhbetdeşlik diýsem.
Söhbetdeşlik, hawa.
Wala.
Ýene agam hemmämiz tanaýas. Esasan, indi muşdaklaň tanaýar. Bir wäşi diýip tanaýarlar, köpüsi artist diýip tanaýar. Men-ä artist diýip tanaýan seni. Hawa, köpüsi tiktoker diýip tanaýar. Ýöne men artist diýip tanaýan artist däl mam sen. A ýigrimi ýylyň artisti-da, kän, kän däl-le. Janyň sag bolsun, agam. Ilki bilen-ä edýän işleňi görýäs, dost. Görýäňmi? Gaty gowy.

Indi üç oýunda öňümizde üç sany oýun goýýan men. Şol oýunlarda ýeňseň, Aşgabat Pride-yň menýusyndan islendik zady saýlaýaň, men şony göni gözüň alnynda özüm bişirdip berýän. Ýanyma kömekçi alyp. Şeýlemi?
Ýok, ýanyma kömekçi alýan. Kömekçi alýaň däbi?
Aý, seň naharlaňdan bilemok, diýip göremok enti. Ýok, öýdäkiler aýýa.
Öýdäkiler iýýä dämi? Onda bolýa. Onda.

Seň bilen ýaryşmalyla, ýerine bir oglan goýmaly ekeniň-dä. Ýöne men muny etmelä. Sen taýyn, menem indi şu wagt bildim dä seni. Menem aslynda düýn bilýän muny. Şeýlemi ýa? Bu kyn däl.
Boldy. Buňa hökman taýynlyk gerek ekeni. Şeýlemi?
Taýynmy? Taýyn. Onda kapýa bir sözden gitýän. Boldy, boldy.
Juma.
Aaa.
Pena. Ýok bro. Juma. Juma pena bolýa.
Bolýamy? Juma pena guma.
Gumar. Guma. Guma.
Guma. Guma. Aha. Guma.
Bina.
Dyma. Dura.
Ura! Urma! Bololok!
Bololok!
Ala! Ýeňe! Bolmady bu! Bolmady öýdýänmi?
Hä, bolmady.
Huma. Hum. Huma. Ýok, yzyna a harp goýanyň bilen sözlem bolanakda. Aý, bolýar. Sen, sen ýeňdiň şu sapar. Şu gezek ýeňildiň.
Aý, men ýeňiläýjege meňzeýän. Ikinjige, ikinji.
Ýeňiläýjege meňzeýän men. Şonuň üçin asfalt paýda köpräk gelip durmaly. Indi ikinji oýnuň şerti Liboy bir at, islendik bir at. Ha. Mysal üçin sen saýlaýaň ony. Oglan at bolsa da bolýar, gyz at bolsa da bolýar, tapawudy ýok. Bir at aýdýan. Şol adyň soňky harpyndan at gitmeli. At tapmaly. Boldy, boldy. At tapmak.

Men men ýa-da sen. Tapawudy ýok. Anekdot bolsun, ýa bolmasa-da bir başyňdan geçen gyzykly waka, gülküli waka bolsun aýdyp berýäň. Sen aýtsaň men gülmän oturmaly, men aýtsamam sen gülmän oturmaly. Ýöne haýsam bolsa birimiz aýtmaly. Aý sen kim o käwagt oglanlar jaň edýär dänim. Hany bol güldir dä diýär. Şoňa bart da ýöne. Ýok.
Indi sen güldirmän oturmaly. Men gülmejek bolmaly, sen güldirjek bolmaly. Aý sen gülmän oturarsyňlaý men degişmelem. Eger men gülmesem. Hawa. Onda men utýan. Boldan synanşaýyn. Onda başlady goý diýýän.
Durap gülüp gülýäne bolsa. Degişmeýdim.
Nämeda? Bir towşan şular ýalak restorana gelýär. Muň möjegem nämede otyr diýýärdi. Bardy. Han nämäň bar iýmäne diýipdi. Aý hiç zat ýok diýýämişdi. Ýowaý. Hany iýip otyr-a ho, aýa seret diýdim. Ýo, biziň başlygymyz-da ol ýer diýdim. Ýowaý. Ana, tilkem iýip otyr-a. Aý, olam menejer şu başlygyň orunbasary diýipdir-de. Aý, onda aňyrky ana pylanam iýip otyr. Aý, olam bizde işleýär diýipdir-de. Aý, onda näme-ow diýdi. Eý jan dost bizde işlemedik dişlemez diýen bolýar. Gülýä ýo. Gül. Oturylyň bar. Oturylyň. Oturylyň.
Bu orta oturylyň. Gülmän durup bolýa bir ýyl gyran bola. Gülün ýany ýer edip el galdyrmaly diýýär.
Bolýa. Indi sen onu oturylyň da. Çek çek. Gutul. Ýöne men, ýöne men gülmän zordan durdum. Içiň gyjyklardym da. Indi
başda o ýan kaýsymyz ýaly akbaçan bir dastawkany gaýrat etdi. Bir nahar bermejek bap elinden gelenini etdi.
Ýok, ýöne Ferowna Aşgabada bir aýdym andan sowgat bar. Bar, däm sowgat.
Boş däl Ferowna.
Bar, bar. Ine dostlar, şunuň bilen üç oýun proýektimizi geçirip gutarýas. Indi indiki gatnaşyjymyz kim bolmaly? Ýazyň kommentariýada. Janyňyz sag bolsun. Akmyratjan köp köp sag bol gepleşige gatnaşan üçin. Birinji myhmanymyz. Indi ýörite Aşgabat Praýdyň adyndanam Praýd Fest Ady, Pride Fest. O, ilk gör, onnoň aýdarsyň. Agrama bar eken. Agram bardyr. O, arkaýynam şul bar-a, bäş-alty sany adam doýurýa. Mundan bäri gitýäs onda. Alynam, nesip etsin. Sag bol, Taňry ýalkasyn. Indi dostawka garşy. Gitmesek bolýa dostawka. Tanslanyjak edip otyr.

Bolýa.
Essalowmaleýkum. Gowmam. A muny bu dostawçam bizden täze. Tanaýarsyň bula. Ene dostawkaň o Aşgabat Praýtdan. Alam muny hem. O ýörite bizde bir gepleşik bar. Üç oýun diýip, şol oýunda utuldy Akmyratjan öz utuldy. Indi hem muňa ýaňky şert berildi, utulsaň dostawkany özüň eltip berýäň diýip-de. Utuldy. Özüm ine bir dostawkany saňa özi äkidip berdi. Ah. Sag bol agam. Indi arkaýyn gidiber, ýaňkyda saňa sowgat berlerim, arkaýyn geljem dagy bilen.